Salm numru 35 Talba tal-ġust ippersegwitat. Huda mulej ma' min joħodha miegħi. Tqabad ma' min jitqabad kontrija. Aqbad it-tarka il-kbira u ż-żgħira, u qum biex tagħtini l-għajnuna. Xejjer il-lanza u wisslet is-sejf għal dawk li jagħmlu għalija, għidli jiena s-salvazzjoni tiegħek. Jitfixklu u jistħu dawk li jfittxu jneħħuli ħajti. Jerġgħu lura mifxula dawk li ħsiebhom kif jagħmluli l-ħsara. Ħa jkunu bħal karfa mar-riħ, imkeċċija mill-anġlu tal-Mulej. Tkun triqithom dlam u żlieq u l-anġlu tal-Mulej isuqhom. Għalxejn b'xejn nażbuli xibka, għalxejn ħaffruli ħofra. Tiġi fuqhom qerda għall-għarrieda Ta' ħkiemhom ix-xibka li nażbu, jaqgħu fil-ħofra li ħafru. Imma jien fil-Mulej nifraħ, nitgħaxxaq bis-salvazzjoni tiegħu. Saħansitra għadmi kollu jgħid, Min hu bħalek, Mulej? Int teħles l-imsejken minn min hu aqwa minnu, l-imsejken u l-fqajjar minn dawk li jisirquh. Iqumu xhieda qarrieqa. Jistaqsuni dak li ma nafx. Bid-deni għall-ġid iħallsuni. Qerrduli ruħi. Iżda met huma kienu morda, jien kont nilbes l-ixkora. Kont nakkes bis-sawm lil innifsi. U nitlob b'rasi mgħaddsa fi ħdani. Bħal ħbiebi, bħal ħuti mxejt magħhom, bħal min jagħli għal ommu nxtħet fin-niket. Meta wqajt jien, inġemgħu flimkien jifirħu, ingħaqdu flimkien kontrija, bla ma naf għaliex, Jaħbtu għalija, bla qiegħda jtertquni. Mal-ħżiena jkasbruni u jiddieħku bija. Jeżżu snienhom kontrija. Int, Mulej Sidi, kemm se ddum tħares? Eħlisni mill-qerda tagħhom, eħlisni mill-iljuni ħajti l-għażiża. Niżżik ħajr għal bġemgħa kbira, għal bkotra ta' nies imfaħħrek. Tħallix l-għedewwa qarrieqa jitennew minħabba fija. Anqas lil dawk li għal xejn jobogħduni jemżu l xulxin kontrija għax huma ma jitkellmux bis-sliem. Imqar kontra niskwieti kliem ta' erq jaqilgħu. Ħalqhom jiftħu beraħ fuqi. Araħ, jgħidu ferħana. Hawn hu, taħt għajnejna. Int rajtu dal mulej. La tibqax sieket. Sidi, titbejtx minni. Stembaħ u qum biex tagħtini raġun. Biex taqbeż għall-kawża tiegħi, Alla tiegħi u Sid tiegħi. Skont il-ġustizzja tiegħek agħtini lħaqni, Mulej, Alla tiegħi. Tħallihomx jifirħu minħabba fija. Ħalli ma jgħidux f'qalbhom qtajna xewqitna. Ħalli ma jgħidux ġibnieh fix-xejn. Ħa jistħu u jinfixlu lkoll flimkien dawk li jifirħu bid-deni tiegħi. Jitgħabbew bl-għajb u bil-mistħija dawk li jitkabbru minħabba fija. Jifirħu u jithennew dawk li jgħożżu l-ġustizzja tiegħi u jgħidu dejjem, Kbir il-Mulej! li jgħożż is-sliem tal-qaddej tiegħu. Imbagħad ixandar ilsieni l-ġustizzja tiegħek. Il-jum kollu, it-tifħir tiegħek.